Hi guys! Vawiin chu hei Wadi ah te kan kal dawn a, kal hmain kan in bual sawr sawr ang a. Hei Buihtei hi a mut thil hlanah khanin engkim tih tur kha a tam em em a ni chu maw? Tara! Ka in bual dawn a, bye bye u tara le. Aah! Khi ta khi en teh khi mah mawm awm a ni khi. Ei chi a ni lo i, bawk rawh le.

ka in phih vai ve phat anga keimah hi chuanin ka hman a ni mai tiang ti deuh nawk nawk hi a ni mai keini chu maw sam te kan khui ve luk lak anga ti deuh tak kha a ni chu bye bye Wadi kal tur hi chuan a phur thei em kaih hi a duh ngai lo reng reng tlu nge aw fimkhur la nanau ui ui ui tlu ang ka kai ang che hei duh tlat lo nei chu kaih hi tiam tuama. Engzang nge eitur chhang thawp kha pakhat a mi pahnih eitur em. Puar awm. Butter nen ni ei tawh maw. Lo ba bai la. Bye bye. Kan Huadi kal pawh kan lo bang tawh a, hei ka fapa pawh a mutui tawh lutuk chat thla nghal hmak, a tlin tawh ngang lo. Chuanin a mutthilh hanin tih tur eng eng emaw kha a tam ve a, vawiin chu kan insingsa fel teh ang ka ti a, hei ka drawer hnuaiah khuanin fanghmir hi an lo awm leh tawh a mawni aw ka tia, a sir velah te hianin hmuh tur hi an lo awm leh zuk zuk a nih chu. Fangmi ro kha an lo pu saw leh suau suau a bu hian lo khuar thin a maw thawmhnaw kar leh eng eng maw kar velah hian chu chu a awm em tih kha khan han en fiah dawn a chuan chu lo ah thawmhnaw leh lum thawmhnaw lum leh lum lo ang chi te kha thliarna hun remchang te kha a ni ve pah a ka tia mahni ah khitah kan veng ah bawlhhlawh bawm tur kan an lo sem a chuan in chu chu buhfai belah e kan hmang hlauh te ang ka ti a ka hmang a chuan chu mi ka buhfai bel hmanna ka-- Jumbo jumbo box te saw tuna ka khung mek na hi thawmhnaw thawmhnaw lum ho dah nan hian ka han hmang daih teh ang ka ti a a remchang em a thawmhnaw dah na hi ka indei lo em avang hian in bedsheet ho hi a hran in ka dah ang a tih te kha ka ruahman ta a drawer hnuai ber pahnih chu kan han hawng ta chu fanghmir chu an lo awm ta ngei a. chuan kan han silfai leh sawk sawk a ni kha sa tha khawp mai a kan han pho a hei pawn ah hian a ro thil duak duak a a lawmawm viau mai ka hnathawh nia ber kher ah ni kha lo sa hei ka diaper hi ka nau neih lai a diaper ka hrên khan a sei khawp mai a puan te salt te ka dah naah hian in bed sheet chu hnawh mai ang ka ti a kan hnawh-- lut ta rawk rawk a chuan in ka che vat vat a hmanhmawh tawk in ka che ve a mahse la hei ka fapa chu a lo harh leh ta hiu mai a hna zawt tak tak hma in a rawn harh a mahse mi te buai vak lem lo va hetah hian in hei charger te sam pawh na tih vel ho kha hei current lampang chi ho vel kha ka dah ta maw chuan hei hnuai ber kha ka size in khan ta pet ho kha ka dah ta chuan in-- lehkhabu vel kha ka dah leh tho a nih chu tah hian chuanin nawlbari chu la ruak leh a chuanin hei fanghmel khawn lo awm leh hman tawk a ni ngla tawk ni thi ber leh tawh ni awm ni tawk maw miss seh hrep leh nghal a ni chin ah lah khu khu khu bul tang a tih leh nghal tlak chhuah a ni. Chuan ka hreite hi chhun thil kan pe ve anga lo harh tawh a, Maggie hi ti hian ka chhum sak tawp zel a, chang leh chhang te hi a hne ve thin a, hei vawiin ah pawh chhang ka pe a mahse i tha leh duh chiah lo a, amah te pawh hian a lo tlai mual mual thin a nia khu khu khu, Hachina ka in sin sak na mi. Ka la chhuak a, a lo la nalh a, hrui hi a lawm ve a hrim hrim a maw motor ke han tuai vir te hi nuam atia Tirabuite ni em Latui em chhun ah khan ti buai duh leh tawh lo hriat rawh. Bye bye u. Like and subscribe ati ani kha. Inti inti mo ka ti dan. Like and subscribe.